कते ढील छ कनिया बाबू इमहर देख तू ने इमहर केमहर इमहर एमहर देखिया हां कटे छै ढील रुक रुक रुक रुक बड़का बड़का ढील छ बाप रे बाप ढील छै ना हां ढील छली कि ढील के सेना छली बाबू नहीं नहीं ढील छला हा ओ एतऽ कटै छै कतऽ कटे छ एतऽ तरकारी में नून छली बाबू हाँ नून छला हा खाना पीना हम नीक बनबै छी कि ना रुका हैं खाना पीना खाना पीना हम नीक ब- कऽ के दै छियनि खाय लए हिनका आइ तऽ तोरा हाथके तऽ मोन होइए जौंगड़िए चटैत रही बुझलऽ ने हमरा डर होइत रहैए कि हिनका कहीं पसन्द नहि पड़तै तऽ ताहि दुआरे आ यदि खरापे रहतै तऽ तोँ जे बनेबह तब दोसरके जेबै कहै लए दोसरके जेबै कहै लए बाबू देख तू तऽ पैर रंग लेली नीक लागै छै देखिया अपने किया रंगला आय एहिठाम एगो फूल दहक ना कतऽ एहिठाम ऊपरमे फूल उम, पैर दे तू ना एना कऽ हाँ एना कऽ ई कऽ दहक हाँ आ एना एना कऽ एना एना कऽ फूल हमरा दहक ढील हेरत रह हमरा एना एना कऽ फूल दहक तखन हाँ फूल चिकन दऽ दै छियै हमरा ढील कटैए

ओ सब दिनसँ सएह छै छौड़ा बुझलहक ने ओकरा बियाहसँ पहिने कहलिए हे नीक कनिया कऽ दै छियौ बौआ नीक जकाँ कनियाके सेवा बर्दाश्त करियही बाबू देखथु ने लाबऽ दे लाबऽ दे की कहिए कनिया तोरा जे हम ढील हेरे छियै ने हाँ तऽ हमरा बेटी मोन पड़ि जाइए मुनिया बुझलहक एकैटा तऽ बेटी छलह ओ तऽ मरि गेलखिन ने ओ अहिना बैस जाइ छलै हमरा लगमे कहै छलै बाबू कनि हमरा केस हेर तऽ जुट्टी बान्हि दऽ जुट्टी बान्हि दिए बाबू नहि कानत हाथमे तेल लगा बुझियत ने बुझियत कि हिनकर मुनिया बेटिए छियनि हँ से तोरा जे एलह देखलिए जे तोहर मुँह लगभग लोग बुझाइ ग्राम से लगै छै जे मुनिए छ तू हँ, हमरे जकाँ मुँह रहै एकदम तोरे जकाँ देख। पूछल तऽ तोरा जे ढील हेर दै छिया तोरा जे सेवा कऽ दै छिया ने हाँ। चुट्टी बांधि दै छियै तऽ हमरा मुनिया होइया कि हम मुनिया के केलिए बुझलहक ने तऽ की बात की छै ओ हिनकर बेटी मुनिया रहै ने हम पुतोह टुनिया छियै हमरा तऽ लगैया कि हाँ। मुनिये के रूप में तू चलि एलह हमरा टुनिया हाँ, की? टुनिया देखू ने बाबू कोनो चीज के दिक्कत हुआ हाँ। तऽ तू हमरा कहिया बुझलह ना ठीक छै बाबू लाज नहि करी हँ हिनका मुनिया बेटी जकाँ हम फराक पैंट पहिर सकै छी अंगना घरमे किया ने पेलवा पेलहाके मोन करै छ हँ। खाना बनाबऽमे बर्तन माजऽमे दिक्कत होइत रहै छै बेटाके कहै छियै ने हँ। तऽ कहै छै न तू एतऽ के पुतोह छै साड़िये पहिर तऽ हमरा कहिता ने हमर घर छै हम जेना अपना पुतोहके राखी हम पुतोह बुझते नहि छै तो हमर बेटी छ कहलियै कि खाना बनबऽ घरमे जे छै ने ओ एकटा एतेटा डरेस नहि अबै छै हँ, हँ कथी कहै छै सैटी की जा नाइटी कहै छै हँ से आनि देबऽ खाना बनैह ना तो वही पढ़ के बनैह ठीक बुझला ना देखो ना बाबू ला देना छै बाप रे हवा हवा जाइत रहैए ठीक छोरा के कहैत रहे छै रे कन्या के कोनो चीज के दिक्कत नहीं हुआ दिया ही तो कहे छै तोरा विश्वास नहीं हो छा है एकटा बात कहिया हाँ स्नो पाउडर सब आनि देना छला छोरा सही ठीक गेल छै सब है काल्हि देलियै ये रुपैआ कहाँ आनि के देलखिन बाप रे बा है तोरा नाम पर हमरा से रुपैआ ऐंठ ऐंठ कऽ लै छै आइ छौड़ा करै कथी छै की जाने गेलियै कमाउ कोटाउ तऽ नहि जाइ छथिन आब तऽ आइ अबै छै ने तऽ चारि चोटी कऽ मारबै ओकरा आ कहबै जे रुपैआ जे लेलही से की केलही किया नहि छै लेलही? अथी हैं? एना हमरा पुतोहके दुख तकलीफ दे आँय अच्छा कथी सब नहि छै हम बजा जेबह तऽ नेने अबह हमरा ला ना हँ चाउमिन बर्गर ले लिहर बाबू देख तू नेने ढील भागल जाइ छी दौड़ै छी अब ढीलो तक छै कह खोज लेलियै भेटबे नहि करे है भेटबे नहि करे है कोनो जा। बड़ा चिन्ता करऽ के बात नहि छै これपुतहु न होता हम पूरा गांव में खोजे छी कि हमरा बाबू के देखला हमरा बाबू के देखला हमरा की पता कि हमर बाबू एतऽ है हैं? ए दुनिया चान पर चढ़ि गेला तू अखन तऽ धरतीये पर छे हैं रे धरती पर का बोझे छा तू हम हैं? बोल छिए हम धरती के तऽ तू बोल छ रे ते पुतहु होता कि बेटी होता पुतहु होता कि बेटी होता हो पुतहु बेटी नहि रे। होइ छै कहावत छै कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर हाँ कहावत छै ना तोरे माने से भऽ जेता कि गाँवो समाज है आँय सबके लऽ के चले पड़े है गाँव झला, समाज ककरा ओ नीक बड़ कहतै? बुजुर्ग तू छला तू हमरा समझे था आ हम तोरा समझाब शर्म नहि हो जा शर्म नहि हो जा रे जहिना बेटा आ दामादमे फर्क नहि होइ छै हँ तहिना पुतोहु आ बेटीमे कोन फर्क नहि फर्क तऽ कैला लोक बियाह कऽ दे है पुतोहु किया मुँह झाँक के चले है बताबऽ तऽ मुँह उघारने छलै केस खोलने छलै ढील हेर के जादा सकत हमरा हेल दऽ हमरा हेल दऽ रे

हाथी देखल सच के किया बैठल छला हैं बाबा बाबू ओतऽ बैसल छलै अहाँ हम पटिया पर बैसल छलियै हां तोरा तो देह पर चढ़ जेतो तो को- कोई फायदा है। एना किया बजै छी बाजत कनिक वो लाज नहीं हमरा होता। लाज होय है रे हमरा लाज होय लाज तो तोरा होय के चाहिए ई सही रह के चाही बाबू रे ई सही रह के ओ चाही हमर ई सही है बुझला हमरा कोनो गलत नहीं बुझाए कि तोरा दुनू में गलत है लेकिन गांव समाज के की कहबे देखते तो कहते रे कलुआ तोरा बाप के देखे छियो तोरा बहू के साथे उठे हो बैठे हो ढील हेरे हो मुंह देखावे लायक रहबे आय? अरे अपन घर देखना है दोसर के कथी ले निहारे हाँ, ले जाइ दोसर। छै लोग काका काकर कहतै मुँह तऽ- बंद कऽ देबै। है, काका काकर मुँह बंद सबके करबै। मुँह बंद कऽ देबै सबके मुंह बंद कऽ देबै सब हाँ अगे आए दिन सब देखलियो ना कि बुढ़वा जर हंसी मजाक करे खबर ना तोड़ देबा घर में बैठा देबो हमरा बेटी पर हाथ उठेला त हाथ तोड़ देबो बौआ कह देलियो हा तोरा किया नहीं निक लगता तोरा किया नहीं निक लगता किया नहीं निक लगता कन्या अहाँ चिंता नहीं हां हां घर वाला में सब हाँ। दिक्कत हुआ हमरा कहब अहाँ देख तू देख तू की कहै छी घर वाला छो ए तू आए दिन से अगना में नहीं भाग दूरा पर रह बुझला खाना पीना होते हम देव खाए हम खोजल हम पूरा चौहद्दी मार दिलिय आ हियाँ खा के भर ढीर आ ढीला मारी करे जा खा ले सुता दूरा पर दूरा पर है माल जाले वहीं देखिए अगर ना मेरे टपिया जो तो हम कौन बिगड़ल छी हाँ बिगड़ल तो तू जाय छ केला खराब छ तो तोरा सब मुंह लगाना या दिल्ली पैदल जाना बराबर है आइ काल ककरो पर कोई विश्वास नहीं करे